бер статистика укыдым татарстанда татарстан аерылышлар буенча беренче урында тора икән безнең регион һәм шул вакытта әйе бөтен төбәкләр арасында шул вакытта өйләнүчеләр саны буенча да без беренчелектә ишетеп менә без без гел беренче гел беренче Ә менә безнең бүгенге темада менә шушы статистикага бәйле дип әйтик инде. Беренчесенә аерылышларга бәйле булачак, чөнки ход шул турыда. Дуслар, мин Айсыл Лерон, психолог Василия Шәмсевәлиева һәм безнең менә бүгенге хатыбыз. Әйдәгез. Исәнмесез. Күптән түгел ирем белән аерылыштым. Сәбәпләре җитди иде. Бу адымга озак уйлаганнан соң барырга туры килде. Шуңа да карамастан аны оныта алмыйм. Бик авыр. Аерылышудан соң яңадан ничек яши башларга, кайдан көч табарга? Бу җиди сорау. Актуаль тема. Ни дисәң дә, хәзерге заманда аерылышулар сирәк күренеш түгел. Һәм мөгаен бу проблема белән очрашкан кешеләр дә җитәрлектер безнең белән караучылар арасында да нинди киңәшләр бирер идек беләсеңме дөрестән дә җитди тема айсылу чөнки аерылышу шундый таблица бар шкала дип әйтер идем мин аны кеше тормышында булган вакыйгаларны кеше тормышында булган стрессларны дәрәҗәләре буенча тезеп чыкканнар һәм беренче урында анда тора якын кешенең вафат булуы ә икенче урында тора аерылышу 100 баллык шкала буенча билгеләгән вакытта 100 балл бирелә якын кешенең вафат булуына, ә инде аерылышу кайдыр 70-80 балл тирәсендә. Чөнки ул да инде якын кешене югалту белән югалту.
Әйе, якын кешене генә югалту түгел, ул гомумән югалту. Аерылышу ул әлбәттә бик зур стресс. Һәм аны э, икенче урынга куйганнар икән, димәк, ул зур югалту һәм аерылышу булган вакытта югалтуны кичергән кебек кичерергә кирәк. Нәкъ менә югалту кичерүнең шулай ук биш стадиясе бар. Әгәр дә инде сөйли башласак, хәзер юк, шок, кабул итү, каршы килү һәм башкалар. Шуңа күрә әгәр дә бу кызык үсә әлбәттә моны укырга мөмкин, ләкин мин ул хакта әйтеп тормыйм. Зур югалту, нәрсә ул аерылышу гомумән? Моңа кадәр булган тормыштан бөтенләй тормышның юкка чыгуы. Монда кеше югалту мәсьәләсендә генә түгел, Монда мөнәсәбәтләр генә югалту түгел. Монда финанс яктан да югалтулар бар. Мөнәсәбәтләр югалту, ниндидер торак, тора торган җиреңне югалту булырга мөмкин. Бу ике якта өчен. Хәтта балалар белән анда ничек балалар белән төрле төрле хәлләр була. Анда четерекле мәсьәләләр булырга мөмкин. Ике як өчен дә бу зур югалту һәм моңа әзер буласың икән, бик яхшы. Әле бит ул әзер булмаска мөмкин. Менә безнең хатның авторы әйтә, мин моны белдем, алдан э, әзерләндем кебек, кебек ләкин барыбер яшәве авыр. Ул дөрестән дә авыр, җиңел түгел. Мин бер кашанда да әйтмим, менә булды, сез инде хәзер аерылыштыгыз, әйдәгез, икенче көннән башлап. Әйе, үзең теләдең, икенче көннән башлап яңа тормыш башлыйсың дип алай түгел. Чыннан да төрле-төрле аның кабул итү стадияләре бар. Э, моны да истә тотарга кирәк. Һәм һәр нәрсәгә вакыт кирәк. Шунысы мин әйтер идем, әгәр дә сез аерылышасыгызны беләсез икән, бу кинәт кенә булган хәл түгел икән, нәкъ менә бөтенләй аерылышканчы бөтен эчегездә булган уй фикерләрегезне, хисләрегезне әйтеп калырга тырышыгыз. Бу ул кеше, теге бүтән кеше өчен кирәк түгел, беренче чиратта үзегез өчен кирәк. ачыкланасы мәсьәләләрне ачыклап бетерергә тырышырга кирәк. Бу бит теге рәхәтләнеп бәхәсләшегез дә кычкырышыгыз дигән мәгънәдә түгел бит инде. Эчегездә калган бөтен әшәке сүзләрегезне әйтеп. Юк, юк, алай түгел.
Нәкъ менә аңлашылмаган әйберләр мөмкин кадәр әзрәк калсын. сораулар калган икән.
Әйе, мөмкин кадәр әзрәк булсын. Әлбәттә, әле ул аерылышканнан соң да үз-үзеңә сораулар бирәсең. Барыбер ул авыр кабул ителә торган әйбер. Гәрчә ә, мисал өчен бергә яшәгәндә тормыш бөтенләй авыр тоелса да аерылышуны ниндидер бер җиңеләю кебек кабул итсә дә пар төрле хәлләр була ул барыбер авыр һәм шуңа күрә мөмкин кадәр күбрәк мәсьәләләрне ябып калдырсагыз үзегезгә җиңел булачак ул сезнең иптәшегезгә бәлки кирәк тә түгелдер ләкин беренче чиратта кеше үзе турында уйларга тиеш һәм инде мин шушындый адымга шушындый адым буласын беләм икән Мин бөтен мәсьәләләрне мөмкин кадәр, әлбәттә, шушында калдырырга тиеш. Һәм шунда белергә кирәк, аерылышкан вакытта минем ниндидер бер өлешем элеккеге тормышта калачак. Ул шул тормышта үләчәк дип әйтер идем мин. Һәм инде монда бөтенләй яңа тормышта, бөтенләй яңа чын барлыкта миңа хәзер яшәргә кирәк булачак. Ә инде мин нинди Ә инде сез бит инде хатын буларак син инде Әйе, күрәсең. Бу синең ушул ягы синең инде бетте. Әйе, мин шулай син инде хәзер бөтенләй икенче рольдә. Бөтенләй икенче рольдә. Ялгыз хатын әйтик, мәсәлән. Әйе, әйе, һәм моны моннан курыкмаска кирәк, моны кабул итәргә кирәк. Еш кына проблема туа, нәкъ менә гаилә таркала, аерылышу була, официаль рәвештә дә була. Ә алар әйтерсең аерылышмаган кебек. Чөнки ике як ничек дип әйтим чөнки ир һәм хатын моны кабул итәргә әле әзер булмый һәм ул аны кабул итәсе килми менә күз алдыңа китер ишек әгәр дә без ишектән чыгабыз икән без ишекне ябабыз һәм ишек артында минем элеккеге тормышым кала тулысынча анда төрле хәлләр булган мөмкин яхшысы да начары да һәм шул ишек артында минем бер өлешем дә кала һәм инде мин ишектән чыккан икән монда бөтенләй икенче төрле тормышны төзи башларга кирәк. Мин монда әйтер идем, реаль тормышта булган э, эшләр белән шөгыльләнергә кирәк. Э, нәкъ менә бөтенләй казынып калмаска, бөтенләй элеккеге тормышта казынмаска, ә реаль психоанализ ясап анда. Әйе, әлбәттә ул уйландыра, ләкин бүгенге көндә реаль тормышлар, реаль эшләр белән шөгыльләнергә кирәк. Тормыш дәвам итә, тормыш тукталып калмаган име. Әлбәттә инде элеккеге мөнәсәбәтләрне кайтарып булмаячак. Әле монда беренче чиратта яңа мөнәсәбәтләр турында уйларга мөмкин түгел, чөнки әйтүемчә ул бик зур югалту һәм югалтуны кичерү. Э, психологлар әйтәләр, каядыр бер ел, ел ярым, ике ел вакыт кирәк тулысынча аерылышудан соң э, тернәкләнеп китәр өчен, тулысынча үзеңне яңадан тулы тормышлы итеп хис итәр өчен дип әйтәләр. Әлбәттә, бу бик индивидуаль. Без контекстны белмибез. Контексттан чыгып әйтергә мөмкин инде. Ләкин якынча менә шул вакыт кирәк. Һәм инде сез тормышны көйли башлыйсыз әкрен генә, ләкин еш кына бездә э, хисләнеп китә торган вакытлар була. Мәсәлән, элеккеге тормыш буенча элеккеге тормышны сагыну, яисә киресенчә, нишләп болай булды соң инде дип үз-үзеңә сораулар бирәсең. Һәм мондый вакытта, әгәр дә сезнең күңелсезләнеп аласыгыз килә икән, үзегезгә моны рөхсәт итәргә кирәк булды мин инде хәзер елап утырмыйм дип түгел елыйсыгыз килә икән елагыз мәсәлән бер музыка яңгыраган микән бу бит безнең туйда биегән иде бит дип анда алай да булган икән аннары ул бит әле менә аерылышалар да аннары башка кешеләр белән аралаша башлар кемдер гаиләле ә менә минем гаиләм юк таркалды төрле уйлар булырга мөмкин әгәр дә эчегездә ниндидер хисләр уяна икән аларны чыгарырга кирәк аларны эчтә саклап тотырга кирәк түгел чөнки ул барыбер бәреп чыгачак әйе әлбәттә инде экологик э, теге ничек дип әйтим әйләнә тирәдәгеләргә зыян салмыйча гына э, ниндидер аның җаен табып э, мәсәлән елап үткәреп җибәрәсезме яисә ничектер ачуланып үткәреп җибәрәсезме ниндидер аның җаен табырга кирәк чөнки бу шактый озын э, процесс дип әйтер идем шушы аерылышудан соң яңадан яңа тормышка кереп китү үзегезгә вакыт бирегез э, бар тик менә кайберәүләр шушы җылауны озакка сузып җибәрәләр артык озакка озакка сузылышка сузылып менә каядыр бикләнеп үз үзләре турында онытып кыйфәтләре турында шул ук эше турында мәсәлән якыннары турында онытып гомумән ниндидер битараф кешегә әйләнеп бер шәүлә шикелле яшәүчеләр бар озак вакыт үзләре кулга кулга ала алмаган кешеләр бу очракта бәлки психолог которыйдан туры мөрәҗәгать итәргә кирәктер чөнки син үзең инде үзеңне җиңә алмыйсың әлеге ситуацияда иә һәркем һәркемнең нерв системасы төрле дәрәҗәдә кешеләр билгеле бер нерв системасы белән туалар һәм әлбәттә инде нерв системасы шушы хәл белән стресс белән үзе үзе генә шушы стрессны үзе генә кичеп чыга алмый икән әлбәттә белгечкә дә мөрәҗәгать итәргә мөмкин һәм инде андый кешеләр менә инде аерылышканга ничә ел үтте хаман әле мин тормышта яши дә башламаган кебек тоелган кешеләр миңа калсалар нәкъ менә теге ишекне э, яу бетермәгәннәрдер һәм артка карап һаман алга карамыйча яисә бусагада туктап калганнардыр гомумән тормышта бусагада яшәп булмый беркайчан да син ишектән чыккансың икән аны ябып атлап китәргә кирәк бусагада яшәве бик авыр шул хакта да уйланырга киңәш итәрдем кыскасы без инде ниндидер авыр кичерешләр булу норма дип әйтәбез әлбәттә инде хәтта уйланган планлаштырылган бер аерылышу булса да башкача яшәү мөмкин түгел һәм менә бу иң бердән бер дөрес юл булган очракта да ул барыбер чыннан да зур югалту зур югалту кешегә ул зур әйтим кеше өчен зур проблема мәсьәлә ул әйтәсең икенче сүз стресс шуңа күрә бу очракта моны норма итеп кабул итәргә ләкин аннары инде ахыр чиктән чиктер чыгу юлларын карарга кирәк инде бу халәттән әйе вак кешенең эчендә булган борчылу хисләренә борчу хисләренә чыгарга мөмкинлек бирергә кирәк һәм инде вакыт үткән саен алар кими кими кими барачак һәм инде аннан соң гадәти тормышка да кереп китәргә мөмкинлек булачак ләкин истә тотарга кирәк шактый вакыт үтәргә тиеш бу бер көндә бер атнада бер айда ике айда була торган хәл түгел чөнки аерылышу ул зур югалту һәм син әйтеп монда инде киңәш буларак бирәләр кайвакыт инде менә күбрәк дусларың белән аралаш яисә анда кайдыр бар күбрәк актив бу бит инде бер караган дөрес гадәти тормыш әйе ул гадәти тормыш тормыш тукталып калмаган э, кайвакытта кешеләр менә шушы стресста шушы травма дип әйтәбез шушы югалтуда калырга мөмкиннәр бөтенләйгә аның алай эшләргә ярамый алай ягъни аерылышу булса да тормыш тукталып калмый һәм тормыш дәвам итә менә моны белергә кирәк һәм алга таба инде әкрен әкрен яңа тормышка ияләшеп, яңа тормышта яңача яши башларга кирәк. Әгәр дә була икән, әйтеп киткәнчә инде Айсылу психологка мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Моның бернәрсәсе дә юк.
Моның бернәрсәсе дә юк. Бу шактый еш киләләр мондый проблема белән. Ирләр дә, хатын-кызлар да ике якта бер тигез, ирләргә дә бик авыр, хатын-кызларга да бик авыр. Шуңа күрә Әле бит әйтәләр, кайвакыт теге ирләр җиңелрәк кичергән кебек тоелырга мөмкин, ләкин ул бәлки шул моментында аңа җиңел булырга мөмкин. Ә вак отсроченный була бит менә шундый теге борчылу вакыт узганнан соң гына кинәт син аңлап аласың нәрсә булды бу дигән шикелле ә башта сен охо дип кайбер кешеләр сөенергә мөмкин шатланып китергә мөмкиннәр ә аерылыштык дип бик әйбәт булды әле бу дип йөрергә мөмкин ә вакыт узганнан соң кинәт кенә куып тотачак барыбер. Ул халәт куып тота.
Әйе, барыбер эмоцияләр, хисләр алар куып тотачак, шуңа күрә моңа әзер булырга кирәк һәм аны инде э, үзеңә мөмкин кадәр җайлы итеп, үзеңә мөмкин кадәр файдалы итеп дисәң дә була, үткәреп җибәрергә кирәк.
Минемчә без бүгенге сорауга җавап, җавап биреп карадык.
Әйе.